a khensa ku va mpfulele channel ya matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel kombe mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana endla ku nghena ka mhaka yin'wanyana hi leyiwani mhaka ya vuyimani or munhu loko a bihe emirini or munhu loko a ri na khwiri or munhu loko a ri pregnant mi ni twa mi ni twisisa kahle Government ya hina ya tirha kwala yi tirhaka kona ya hi pfuna ende la misaveni South Africa loko swi ta ka mhaka ya vuyimana ku va vayimana va khomiwa kahle yi khoma nambara or a hi nge yi wela ka top ten i ntirho wa kahle wolowo lowu endliwaka hi madokodela na tinese kwalomu ka tindhawu to hambanahambana mara ku na liya ya hina vanhu va ka ntimeni. liya ya ku hayi va ri swimanimani or kata swimanimani i biye emirini hayi ivi va lala va nghenelela va ku tekela xiciwani xa wena kumbe va ku endla swin'wana loko i ya le ku exibedhlele a a ku a ku velekeni ivi u kuma ku se u suka endlweni van'wanyana lava nga dyondza va ri i ti-scissor section. mhaka leya vanhu va ka hina mi nga yi tekeli ehansi la mina ni nge pfuki ni sole madokodela na tinese na na na na na na na na lexi na ti-private hospital or public hospital loko mi tiva ku a mutini wa ka n'wina ku na munhu wo karhi i i i miyimani yimani hi milenge That's why mi kuma ku van'wanyana vanhu loko va va va va ri vayimani mi kuma ku a va ngheni na tikereke mara nkama loyi a va ku muyimani i ya ka tikereke to karhi va ya va ya n'wi pfunapfuna va n'wi sirhelela ku mindzingu yi nga n'wi teli kun'wana mhani i nga tibyeli ku wena because wena i dyondzile i na doctorate or i na masters or i na diploma or i na degree or i na xitifiketi or wena i i i tirha ma-business mo karhi or nghenisa mali hi swilo swo karhi i ku mina hayi ni nge yi le ka swilo leswiya swa maporofita ni nge yi ka tikereke letiya ni nge yi ka tin'anga letiya va va ni sirhelela ni famba doctor wa mina swilo swa mina swi ta famba kahle hi le misaveni la hi le misaveni van'wanyana va swi vurile sweswo ivi loko se a swi vurile ivi se loko timhaka ti biyini munhu a sungula ku tsutsumatsutsuma a ya hala na hala vakhegulu va tlela va nga tleli timovha ti ha ti hala na hala hi mhaka hi mhaka ya ku va yi endle sindza ra honyololo loko van'wani vanhu va ku tsundzuxa loko i tiva ku i muyimani famba ka tindhawu leti i nga nyumi munhu wena famba i fika ku hayi ni yima eh, na, na vanhu valava va ta swi vona ku va munhu wena i bihe emirini va ku endlela sweswi va ku endlelaka swona va ku nyika i tinwela kumbe i tihlambela kumbe i tidyela swilo leswiyani kwini ku papalata miringu yo karhi hikuva van'wanyana va n'wina mi ta tibyela ku hayi hayi hi mhaka ku ni na sweswi ni nga swi hlaya la henhla a ni tingheni no tinghena mina doctor wa mina i strong van'wanyana mi kuma ku mi tekeriwa vana vana lava loko va tekiwa va tekiwa va ya va ya endliwa swilo swo karhi va ya va ya tirhisiwa vanhu van'wanyana mi kuma ku mi hetelela mi hundza hi le emisaveni va mi teka va va mi tirhisa valala ivi va teka wena va tlhela va teka na n'wana va va mi tirhisa a hi ku na swilo swin'wana leswi vanhu va ti tiyisaka hi swona swin'wana swi lava vana matsongo va ta ku byela ku i fanele u kuma n'wana la nga na siku rin'we ivi munhu a ku a ni ta endla n'wana hahani or ni ta endla n'wana malume sweswi a nga muyimani ni ta meka sure ku ni ya le ka yena ni fika ni n'wi nyika swilo swo karhi ivi loko a fika le xibedhlele madokodela va vona xinyami va nga voni nchumu kumbe loko ku fika nkarhi wo ya ku velekeni ti jampa tin'hweti tetiya ivi van'wanyana lava swi tivaka vakhegulu va ku hayi va ri ta rara hi ri ni tiriku ra le ni ti na three weeks mara ngoma ya kona a yi boxeki hi mhaka yi hi mhaka ya ku va va lala va lava va lava ku teka n'wana luya wa wena va ya va ya n'wi tirhisa kumbe va teka wena va ya va ya n'wi tirhisa van'wanyana mi kuma ku mi hetelela mi kuma vana ivi loko mi kuma vana i madokodela va ku n'wana loyiwani i xilema loko a ri xilema ivi va endla sweswi va endlaka swona ivi mi tshama hansi as nuna na nsati mi ku hayi xikwembu endla ku rhandza ka wena kasi n'wana loyi a hi xilema vanhu lava va endle mimejiki ya vona va endle swilo swa vona manjisi ku va miya laha ka tindhawini leti a hi ku va yi khoma hi tingana or hi ku va i nyuma vanhu va ka yena un'wana na un'wana a ti tiyisi a tiyisa ndyangu wa yena na cancer dankie